Минем дөньяда һәркем бәхетле, дөньяда минем дуслык тынычлык. Сәлам, дуслар, мин Эльза, укытучы һәм сәяхәтче. Хәерле көн, минем исемем Айгөл, Мөштеки проекты җитәкчесе, язучы. Бүген без яңа подкаст башлыйбыз. Сәфәри тапшыруында без бергәләп төрле җирләргә сәяхәт итәчәкбез, сез белмәгән яңа дөнья ачачакбыз. Һәр чыгарылышта без бер ил турында сөйләшәчәкбез. Бүгенге чыгарылышыбыз безнең Австралиягә багышланган. Австралия безнең өчен бик кызык дөнья, чөнки бездә кыш булганда, Айгөл, әйме, Австралиядә җәй була. Ә ни өчен шулай? Эльза, моның турында синнән сорарга кирәк, чөнки син ул сәяхәтче бака, 50 дән артык чит илгә сәяхәт иткәнсең, шулай бит? Шулай, Австралиягә сәяхәт ул онытылмаслык сәяхәтләрнең берсе иде. Менә ни өчен бездә Җәй булганда Австралиядә кыш һәм киресенчә, бездә кыш булганда Австралия җәй. Бу сорауга җавап бирер өчен безгә глобуска, э, җир шарына күз салырга кирәк. Безнең илебез, без яши торган җир ул глобусның төньягында, төньяк ярымшарда урнашкан булса, Австралия көньяк ярымшарда урнашкан. Шуңа күрә шушындый каршылык килеп чыга да инде хәтта э, австралиянең исеменә игътибар итсәк тә аның мәгънәсе көньяк ил дигәнне аңлата әйе көньяк җир дигәнне һәм аны әле тагын башка төрле инглиз телендә дә аның атамасы бар әйе э, the land down under астагы астагы ил дигәнне аңлата ләкин э, австралия билгеле ул менә без яши торган җирдән караганда да гына аста кебек күренә, чөнки шул ук австралиялеләр, анда яшәүчеләр, алар үзләрен уртада дип уйлый. Димәк, менә аны да э, күз алдында тотырга кирәк. Эльза, ә менә Казаннан Австралиягә кадәр ничә сәгать очтыгыз сез һәм ничек очтыгыз? Шуның турында бер-ике сүз әйтеп китә алмыйсызмы? Австралиягә очыр өчен бик күп вакыт кирәк инде билгеле. Ләкин без Казаннан туры Австралиягә очмадык, без сәяхәт иткән идек Азия илләре буенча һәм без Австралиягә Индонезиядән очкан идек. Бали утравыннан. Билгеле булганча, Австралия ул иң кечкенә континент һәм шушы континентта бер генә ил, Австралия урнашкан. Әйе, шулай. Һәм Австралия турында сөйләгәндә, иң элек андагы яшәүчеләр турында әйтергә кирәктер. Чөнки анда шәһәрләр дә сирәк, шулай да анда э, дөньядагы яшәр өчен иң уңайлы булган шәһәрләр Австралиядә дип әйтәләр инде ул. Мельбурн, Сидней, Аделаида шәһәрләре, алар бик э, уңай кешеләр өчен. Ләкин минем сәяхәтем әлеге илләргә түгел иде, без Австралиянең төньягына сәяхәт иттек. Төньягына Шәһәрләр булмаган. Э, Дарвин дигән булган шәһәрләр анда әзрәк, анда Дарвин дигән шәһәргә килдек тә һәм ни өчен менә шушы якны без сайладык, чөнки анда милли парклар бар. Аның табигате кызыклы, бай. Димәк, без Австралиянең төньягында булдык. Һәм э, әгәр дә э, халык турында әйткәндә австралиянең менә төньягында күбрәк шушы австралиянең җирле халкы аборигеннар дип әйтәләр инде алар яшиләр э, аларны без күрдек алар белән таныштык хәтта бер абориген безгә экскурсия дә оештырды борынгы бер шундый урын урынга бик кызык ә чыннан да австралиягә европадан беренче кешеләр әле ун сигезенче гасырда гына килгәннәр име әле күптән түгел генә күптән түгел генә моңа кадәр анда җирле халык яшәгән җирле халыклар яшәгәннәр бу җирнең хуҗалары дип әйтик инде һәм белүемчә алар бик күп төрле кабилә булып Әйе. Төрле-төрле халыклар һәм төрле-төрле телләрдә дә э, сөйләшә торган халыклар шулай бит. Австралия халкы алар бик кызыклы, бик үзенчәлекле. Аларның тәннәре шундый көл төсендәге кара һәм шундый озынча. Э, озынча. Озын буйлымы? Э, алар менә миңа исендә калганнар, алар әйе алар озын буйлы һәм аларның бөтен тәннәре дә озынча менә аларның куллары да озынча кебек аяклары да озынча кебек шундый кызыклы гына кешеләр Эльза, борынгы аборигеннар турында мин кызганыч бик күп белмим. Ләкин менә бумеранг турында ишеткәнем бар. Бумеранг ул э, аборигеннар сугышта һәм ауда кулланаткан шундый кире кайта торган корал. Ә менә син бумеранг күрдеңме? Әйе, мин бумеранг күрдем. Австралия турында сөйләгәндә күз алдына килгән әйберләрнең берсе ул бумеранг. Бумеранг ул бик кызыклы корал. Хәзерге көндә аны күп җирдә саталар, сувенир итеп тә саталар, уенчык итеп тә саталар. Без үзебезгә дә бер бумеранг сатып алдык. Ләкин без әле аны җибәрергә куркабыз. Әле кире, кире кайтмас, яки кайтса башка бәрер дип куркабыз. Аңладым. Әйе, бумерангны бик э, еш кулланганнар аборигеннар. Ә гомумән андагы җирле халыкның мәдәнияте алар бездән бик каты аерыла, чөнки аларга менә шушы урыннарда яшәргә кирәк булган бит инде. Аларның үзләренең традицияләре бар, мәдәниятләре бар, үзләренең йолалары бар. Ә менә мин Карабори дигән шундый ритуаль бию турында укыдым. күптән түгел генә минем үземнең күргәнем юк сөйлә әле миңа да кызык аборигеннар тәннәрен төсле буяулар белән буяганнар бизәгәннәр һәм аннары түгәрәккә басып шундый биюләр башкарганнар һәм музыка уен коралларында уйнаганнар мәсәлән диджериду дигән ул гаҗәеп зур ул бер яки өч метрга җитә торган уен коралы Һәм аны эвкалиптан ясаганнар. Агачтан. Агачтан әйе. Эвкалиптның өчен термитлар, термитлар өчен зур кысым кырмыскаларга ашаган. Агач, алар турында без бераздан Әйе, сөйләрбез әле, ярый. термитлар Ә турында. термитлар менә э, эвкалиптның куышын ашап бетергәннәр һәм шундый буш агачтан, кәүсәдән э, аборигеннар музыкаль Уен уен коралы эшләгәннәр, э, ясаганнар. Әйе, менә без беләбез, беренче шушы җиргә аборигеннар янына килгән ак тәнле дип әйтик инде, безнең яктан килгән кешеләр ул сәяхәтче Джеймс Кук булган. Әйе. Һәм Джеймс Кук бу урынга, бу җиргә килгәч, мондагы безнең илдә булмаган, безнең җирләрдә булмаган хайваннар күргән һәм бер аборигеннан сораган, бу кем дип. Бу кем дип сораган, ләкин бу абориген аның нәрсә әйткәнен аңламаган. Һәм ул аңа җавап биргән, кенгуру дип әйткән инде ул үз телендә. Мин сине аңламадым дип әйткән. Ә Джеймс Кук менә шушы хайванны, ә, бу кенгуру икән дип уйлаган да аңа кенгуру дигән исем кушкан. Һәм менә без бүгенге көндә белгән э, кенгуру дигән хайван, көнгерә дип әйтәбез инде без аны татарча. Эльза, Австралиядә көнгерәләр күпме? Әйе, чынлап та менә мин уйлый идем, Күңгерәләрне ниндидер кайбер бер урында гына күреп буладыр дип, ләкин алар бөтен җирдә. Ә, бөтен җирдә, ләкин бөтен күңгерәләр дә менә сиңа киләм дип тормыйлар. Алар иректә яшиләр, и, кыргыялар, иректә яшиләр, ләкин аларны күрергә була. Хәтта шәһәрләрдә дә күңгерәләрне очратырга була, диләр. Ә без милли паркларда сәяхәт иттек. Менә, мәсәлән, машина белән барганда, кырда күңгерәләр сикереп уза, аларны төшерергә була, ләкин алар бик якын килергә яратмый кешеләргә. Алар менә шуннан э, ерактан гына күзәтә. Мәсәлән, машина белән барасың, ә юл кырыенда ике яктан да сине шундый күңгерәләр, э, күңгерәләр затып кала. Әгәр дә машинаны туктатып, аларга сәлам бирергә телисең икән, инде алар сикереп китәләр. Бераз куркалар, димәк, кешеләрдән. Ә, яннарына алар җибәрәләрме кешеләрне? Яннарына килеп буламы? Бераз куркалар алар яннарына. Ләкин күңгерәләрне менә без күз алдына китерсәк, алар шундый зур, әти белән әни буен кадәрдер зур кеше буе кадәре аларның Ә белүемчә, көнгерәләрнең кечерәкләре һәм бик кечкенәләре дә була. Әйе, көнгерәләрнең тугандашлары бар, кечтеки генә инде алар валаби дип атала. Менә валаби үзенең янына мине китерде. Мин аны кишер белән сыйладым. Кишер ярата димәк. Әйе, ул ике тәпиләрен белән шулай кишерне тотып кимерде, ләкин Австралиядә кошларны һәм хайваннарны ашатырга ярамый дип бөтен җиргә язылган. Чөнки бу аларның табигатьтә яшәү сәләтләрен киметә, киметә, әйе. Ул бөтен җирдә алай язылган, ләкин инде менә мин шулай башка илдән килеп, бераз мондагы илнең тәртипләрен боздым. Ай-яй. Ай-яй-яй. Һәм тагын Австралиядә махсус шундый билгеләр, тамгалар бар. машина юлларында көнгерәләр дигән көнгерә ясалган шундый билге. Ул димәк, менә бу урында көнгерәләр күп, шуңа күрә карап кына, сак кына йөрергә кирәк. Тизлекне арттырмаска, көнгерәләргә сак карашлы булырга кирәк. Көнгерәләр белән узышмаска. Әйе, көнгерәләр чөнки җиңәчәк барыбер. Эльза, Австралиядә көнгерә итен ашыйлар дигән Әйе, минем дә ишеткәнем бар. Ашыйлар дип, ләкин мин ашап карамадым. Мин көнгерәләр белән менә шулай әйе, әйе, кызгандым да, ашамаска булдым. Һәм э, гомумән Австралиядә кызыклы үзенчәлекле хайваннар бик күп. Һәм э, менә сумкалы хайваннар Австралиядә гына очрый, очрый дип әйтергә була. Әйе, менә көнгерәдә шундый сумкалы хайван һәм башка сумкалы хайваннар күп. Менә Әй, сумкалы бүре дә булган, төлке дә. Э, сумкалы бүреләрне кызганыч аларны юкка чыгарганнар. Әйе, алардан хәзер саны юк диярлек инде. Мин барган урында Австра Австралиянең без барган урынында крокодиллар бик күп иде. Бүтән елгаларда, сулыкларда хәтта без шундый Аллигатор ривер дигән аллигатор ривер аллигатор ривер дигән аллигатор елгасы дигән урында булдык шуннан читтән генә күзәтәсең анда крокодиллар йөзеп йөри аларның баш очлары гына күренеп тора алар шундый көтмәгәндә судан башларын чыгаралар да һәм син шундый ах итәсең инде туристлар куркып кала шуңа күрә австралиядә сак йөрергә кирәк анда да билгеләр бар махсус тамгалар куелган сак булыгыз Монда крокодиллар дигән су керергә ярамый. Һәм менә аюга ошаган, ләкин аю булмаган, шунда коала дигән бик үзенчәлекле кызык хайван бар. Аларны без эвкалипт агачына, агачын кочаклап төшкән шундый фотоларда күрәбез гадәттә. Әйе, алар эвкалипт яфрагын чәйнәргә ярата, шуның белән яши. Ләкин кызганыч, мин барган урында коалалар яшәмиләр иде. Шуңа күрә миңа коала Очратырга туры килмәде. Без Австралиянең төньягында идек, ә куалалар көньягында яши. Минем куал күрәсем килә. Ләкин алар бик бик ялкау һәм хәрәкәтләнергә яратмый дигән яратмый торган хайваннар алар күп вакытларын Шушы эвкалипт агачында э, үткәрәләр. Һәм шул эвкалипт агачының яфракларын һәм яшь ботакларын ашарга яраталар икән. Ә беләсеңме, эвкалипт агачындагы кислоталар алар бик күп хайваннар өчен агу икән. Мәсәлән, шул кечкенә генә тамчы шушы кислотаны сарык ашаса, ул үлә. Мин белми идем, бик кызык. Элиза, син еланнардан куркасыңмы? Әйе, куркам. Ләкин, бәлки, шуңа күрә мин Австралиядә бер елан да очратмаганмындыр. Беләсеңме, Австралиядә дөньядагы иң агулы еланнар яши икән. Һәм, мәсәлән, юлбарыс еланы, аның бер чаккандагы агу 400 кешене үтерә ала икән. Куркыныч. Сак булырга кирәк мондый Австралиядә. Ә менә мин тагын бер искә төшкән тереклек дип әйтик инде, бөҗәкләр, ул термитлар. Термитлар безне чынлап та шаккаттырды. Термитлар алар бик үзенчәлекле бөҗәкләр. Алар хәр эшләрен бүлешеп башкара. Эшче бөҗәкләр бар, бала чыгаручы бөҗәкләр бар һәм ризык эзләүчеләр бар. Термитларның оялары бик биек, хәтта ул 5 метр биеклеккә җитә ала. Термитлар яши торган кырга карасаң, анда бик-бик шундый кыяларга ошаган Оялар бар. Ул менә кечкенә генә шул термитлар төзегән оялар. Аларның биеклеге 5 метрга җитә ала һәм шулай ук 5 метр җир астында. Берничә катлы йорт биеклегендә була. Шундый кечкенә генә бөҗәкләр шушы йортны үзләре өчен төзи. Һәм алар шуның кадәр ныклы, аны балта белән дә чабып, ватып булмый, аны беркем дә вата алмый. Менә алар нинди шундый махсус сыекча белән Шушы яларын ябыштырып ясыйлар, әйе. Термитларның тагын бер кызыклы ягы, алар төньяк һәм көньякның кая урнашканын белә, кайсы якта икәнен белә. Чөнки алар яларын менә шулай итеп махсус төньяк һәм көньякка каратып төзиләр. Димәк, менә шушы бөҗәкләрнең эчендә үзләренең компаслары бар. бар. Компаслары бар икән. Көньяк һәм төньяк дигәннән шушы искә төште. Э, кайбер Австралия аборигеннарының телләрендә сул як һәм уң як дигән төшенчәләр бөтенләй юк. Алар бары тик менә көньяк, төньяк, көнчыгыш, көнбатыш дип кенә сөйләшәләр икән. Эльза, Австралиянең табигаты турында беләсем килә минем. Анда бик таулар, яки чүлләр, елгалар, диңгезләр бармы? Австралиядә таулар юк. Австралия ул күпчелек өлеше ул тигезлектә урнашкан. Шуңа күрә менә машинада барганда юл буенча аларның юллары да бик шундый яхшы итеп эшләнгән. Шул хәтле тигез Барасың, хәтта йоклыйсы килә башлый. Бер төрлелектән, бер төрле сине шундый тибрәтеп алып бара ул юлда. Һәм ә, биек таулар анда Австралиядә очрамый. Ләкин Австралиядә шүл бар, зур шүл бар, комлык. Эльза Австралия нәкъ үзәгендә шундый бер зур кызгылт сары төстәге кыя Скала бар. Аны аборигеннар Улуру дип йөртәләр. Әйе, алар өчен бу урын изге урын санала. Әйе, шунда алар ниндидер гореф-гадәтләре, аларның борынгы рәсемнәре э, күреп була. Бу аборигеннар өчен изге урын дип әйттең син. Әйе, мин шундый рәсемнәрне күргән идем. Менә иң борынгы алар дөньядагы иң борынгы рәсемнәрнең булып исәпләнә инде аларга 2000 ел дип әйтәләр. Ә ярлар аны балчыктан, шундый кызыл балчыктан уеп, рәсемнәр шулай калдырганнар инде ясап. Һәм менә аборигеннар ышанулары буенча шушы тауда, ул олорда су питоны яшәгән, ә икенче кыяның икенче ягында кара варан яшәгән ди. Менә вараннарны күрдегезме сез? Вараннарны Австралиядә мин күрмәдем, мин аларны башка илдә күрдем. Таиландта күргән идем байларын. Һәм Австралиядә кеше ясаган иң зур кырылма бар. Беләсеңме ул нәрсә? Ишеткәнем бар, әйе. Ләкин мин аны күрмәдем. Күрмәдем. Әйе, әйе. Аны Динго коймасы дип, Динго дивары дип тә йөртәләр. Яки Австралиянең э, Австралиянең бөек дивары дип йөртәләр. Әйе. Ул хәтта Кытай Диварыннан да зуррак. Аны динго этләре, сарык көтүләренә тимәсен өчен һәм куяннар, кроликлар Э, кырларга кырлардагы яшелчәләрне ашамасын өчен төзегәннәр кешеләр тезгән әй кешеләр тезгәннәр ә динго этләре ул сумкылы булмаган бердән бер ерткыч австралиядә ә шундый бердән бер сумкылы булмаган ерткыч хайваннар кая каян килеп чыккан соң австралиягә Аларның тарихы бик кызык, чөнки алар кайчандыр бик күптән, күптән борынгы заманнарда Азиядә йорт этләре булганнар. Алар кешеләр белән бергә яшәгәннәр. Һәм менә шушы Азиядән кешеләр аларны үзләре белән Австралиягә алып килгәннәр. Шушы этләр Азиядән Австралиягә кешеләр белән килгәннәр дә һәм калганнар. Ә кешеләр үзләре киткәнме? Кешеләр, кешеләр үзләре киткән, этләр калганнар һәм кыргыйлашканнар. Һәм шушы кыргый этләрне э, динго этләре дип йөртәләр. Әйе. Һәм гомумән Эльза Австралия ул рекордлар иле. Австралиянең менә көнчыгыш яры янында хәтта космостан күренә торган зур Киртә рифы, большой барьерный риф бар. Һәм ул тере организм, ул миллиардлаган коралл полипларыннан ясалган. Ясалган. Әйе. Һәм шушы рифта бик күп төрле балыклар яши һәм дөньядагы иң зур балык кит акуласы да нәкъ шушында тереклек итә. Бутын океаны инде. Әйе, Бутын океанда, әйе, Австралия янында. Без Австралия буенча сәяхәт иткәндә, машинада йөрдек машина ялладык та килдек арендаға алдык та һәм э, сәяхәт итәргә киттек ләкин сәяхәт итер алдыннан безгә кибеткә кереп үзебез өчен бераз ризыклар алырга кирәк иде кибетләрдә анда бик кешеләр яраталар яшелчәләр җиләк җимешләр ашарга шуңа күрә шундый экологик ризыклар махсус э, куелган тамга белән күп итеп сатыла аннан соң без беләбез менә бездә дә күптән түгел генә сатыла башлады австралия чикләвекләре бик тәмле макадамия чикләвекләре әйе ә, кибеттә акча түләгәндә без ә, доллар австралия доллары кулландык ул менә америка долларына нан әзрәк кенә аерыла ләкин ә, шул чамасы инде аның акчасы эльза ә, менә австралиядә иң истә калган ризык кайсы сезнең өчен мәсәлән ишеткәнемчә кайсы кайсыдыр э, аборигеннар хәтта ниндидер бөҗәкнең личинкаларын кыздырып ашыйлар икән андай бер ашамадыгызмы юк юк без э, ашамадык аборигеннар әлбәттә безгә сөйләде үзләренең нәрсә яратканнарын ничек яшәгәннәрен без инде шуннан читтән генә кызыгып шундый безгә охшамаган икән бу кешеләр дип э, карап тордык эльза ә тәкъдим итсәләр личинка ашар идеңме юк бәлки яши алмас идем австралияда инглиз телендә сөйләшәләр шулаймы әйе австралияда инглиз телендә сөйләшәләр хәтта менә монда яшәүче җирле халык аборигеннар да алар алар да инглиз телен куллана Ә, һәм э, Джеймс Кук без аны турында сөйләдек инде, ул э, Бөек Британиядән килеп ачкан име Австралияне. Бөек британиялылар өчен ачкан инде ул. Австралия моңа кадәр булган, ләкин Европа өчен ул иң беренче Европадан килгән кеше, ул менә Джеймс Кук булган, шуңа күрә әйтәләр, Джеймс Кук Австралияне ачты дип. Колумб Американы ачкан кебек. Ачты дигән кебек. Ләкин моңа кадәр дә, э, Кукка кадәр дә, Колумбка кадәр дә бу урыннарда кешеләр яшәгән, алар бу җирнең хуҗалары дип әйтергә дә була. Австралиядә төрле халыклар яши, шулаймы? Ә татарлар яшиме анда? Әйе, Австралиянең Аделаида шәһәрендә татарлар яши, аларның саны бик күп түгел, ләкин алар бар, алар бер-берсе белән аралашалар, алар татарча сөйләшергә тырышалар. Сабан туйлар, сабан туйлар оештыралар, әйе, җырлар язалар. Менә Аделаида дидең, тагын Сидней дигән зур шәһәр бар Австралиядә, әйеме? Әйе, Сиднейда менә мин кечкенә чакта хәтерлим, олимпиада узган иде Сиднейда. Һәм шуңа менә мин Сидней дигән шәһәр не белдем, өйрәнә башладым, кызыксына башладым. Һәм Австралиягә бару теләге шундый уянды инде. Сидней, Мельбурн зур шәһәрләр, ләкин башкала түгел. Башкала түгел, әйе. Күп кеше Австралиянең башкаласы нинди шәһәр дип сорагач, алар Сидней дип әйтәләр. Әйе, шулай диләр. Ә си... Австралиянең башкаласы ул Канберра дигән, ул махсус башкала итеп төзелгән шәһәр. Эльза, димәк, иң беренче Австралиягә инглизләр килеп урнаша башлый шулаймы һәм шәһәрләр төзи башлыйлар. Һәм 19 гасырда Европадан җинаятьчеләрне дә китергәннәр Австралиягә. Ни өчен шулай микән? Яңа җирләрне үзләштерү өчен, яңа шәһәрләр төзү өчен. Һәм шунысы кызык, Димәк, Австралиядә инглиз телендә сөйләшәләр һәм нәкъ Бөекбританиядә кебек анда сул як хәрәкәт дип тә беләм. Әйе, әйе, сул як хәрәкәт. Сул, сул як, менә безнең юлларда бит инде без уң яктан йөрибез, безнең машиналар уң яктан йөри. Ә менә Австралиядә сул яктан ни өчен? Чөнки Британия колониясе булганга күрә, Британиядә дә сул як хәрәкәт, Австралиядә дә сул як хәрәкәт. Һәм хәтта Британия королевасы Елизавета II ул Австралиянең формаль башлыгы дип беләм мин. Әйе, шулай дип әйтәләр, ләкин э, австралияләрнең үзләренең җитәкчеләре премьер-министрлары. Әйе. Менә машинага беренче тапкыр утыргач, ул бераз кыенрак сул яктан йөрергә өйрәнергә, чөнки син менә гадәтләнгәнсең уң якка. Мин пассажир идем, мин һәрвакытта утыра идем Э, йөртүченең ягына һәм аннан без гел һәрвакытта йөртүче йөрүче белән шофер белән алыша идек әһә син бит пассажир син бу якка утырырга тиеш мин бу якка утырырга тиеш дип һәм юлда барганда да э, бераз шундый кызык э, әйе буталчыклар була инде чөнки сиңа бер якка борылырга кирәк Дип уйлыйсың, ә кирәк икенче якка борылырга, мәсәлән. Эльза, син әйттең инде, Австралиядә шүлләр бик күп. Ул Австралия мәйданының территориясенең бик зур өлешен алып тора, дип әйме? Һәм димәк, анда елгалар һәм су әз һәм хәтта суга кытлык та була дип беләм. Һәм шуңа күрә менә шундый законнар да бар. Мәсәлән, шлангтан машиналарны юырга ярамый. Әйе. Шиләк алып кына машинаны юарга. Суны саклап кына кулланалар. Билгеле бер э, күләмдә генә. Эльза, ә сез Австралиядә берәрсенә кунакка бардыгызмы? Әйе, без э, Австралиядә кунакта булдык. Безне Кевин исемле бер егет кунак итте. Бик кызыклы шундый шәхес булды ул. Ул аның ие бик кызыклы. Ул кырда автобус алган да, һәм автобусны әйләндергән иге, һәм шуның эчендә яшәп ята. Безне чакырды. Э, Кевин үзе ул эшли электрик булып. Гомумән Австралиядә менә кешеләр э, кешеләр төрле шундый э, хезмәт эшләрен сайлыйлар, профессияләрен сайлыйлар. Алар сантехник, электрик, анда кем токарь, слесарь менә шундый эшләр анда бик э, югары бәяләнә. Һәм алар яхшы хезмәт хакы алалар шушы эшләре өчен. Менә э, Кевиндың өендә нәрсәсе кызык иде, ул кырда яшәгәнгә күрә, күк йөзе апачык күренә иде. Һәм күк йөзенә карасаң, күк йөзе без яши торган төньяк ярымшардан гы күк йөзеннән аерыла, бик аерыла. Чөнки, мәсәлән, без күнеккән анда җидегән чүмеч чүмеч йолдызы теге большая малая медведица андый йолдызлыклар анда күренми анда мәсәлән э, южный крест дигән йолдыз танылган шундый э, йолдыз бар аннан соң анда планеталарны күрергә була мәсәлән без марсны күрдек ул әле шундый үзенә телескоп та сатып алган махсус карарга һәм анда менә киек каз юлы күренә Млечный путь. Анда йолдызлар да күбрәк якынрак күренә. Бөтенләй гомумән кызык. Һәм күк йөзе турында әйткәндә, әйтергә кирәк, анда кояш бездә көньякта торса, анда төньякта тора кояш көндезде. Эльза, Австралиядәге һава торышы да безнекеннән нык аерыладыр, шулай бит? Анда кар яумый дип беләм мин. Кар яумый диярлек, менә без җәй көне барган идек, безнеңчә җәй, ә анда кыш булырга тиеш иде инде. Ләкин ул без алд, күз алдына китергән карлы кыш түгел, ул э, бераз башкарак, ул менә шундый корылык чоры да бар анда. Э, менә Яңгыр сезоны буламы? яңгыр сезоны, әйе. Димәк, кыш көне анда яң- яңгырлар сезоны инде. Һәм Австралиядә дә аерыла. Көньякта ул вакытта яңгыр сезоны булгандыр, ә төньякта менә без килгән вакытта шундый корылык сезоны иде. Һәм җирле халыкларның, аборигеннарның, аларның үзләренең ел әйләнәсе бар, аларның үзләренең календарьлары бар. Һәм менә без килгән вакытта, август вакытында ул ниндидер шундый янгын вакытлары иде. Алар махсус җирләрне үзләре яндыралар. Шул рәвешле тереклек яңара. дип күз алдына алар элек электән китергәннәр инде менә хәзер дә шуны традицияләр дәвам итә без барган вакытта теге янган участоклар янган урыннар күп иде алар аны үзләре махсус яндыралар дигән әйберләр әйттеләр инде безгә Эльза, без аборигеннар, алар бер генә халык түгел, ә төрле-төрле кабиләләр дип әйттек, шулаймы? Һәм төрле телләрдә сөйләшәләр. Сөйләшкәннәр һәм сөйләшәләр. Ләкин аларның күбесе өчен бер уртак образ бар икән. Алар барысы да күктә төсле елан булуына ышанганнар икән. Һәм менә шул э, кайбер э, бер кабиләдә аны Бобби Бобби дип йөрткәннәр. Һәм менә шушы Бобби Бобби борын-борын заманнарда җиргә караган да кешеләрнең ачлыктан интеккәннәрен күргән. Һәм кешеләргә җиңелрәк булсын өчен, ул кабыргасын алып, аны бумеранг рәвешендә җиргә аткан. Менә шуннан бумеранг килеп чыккан икән. Ул Бобби Бобби дигән э, еланның кабыргасы. Кабыргасы. Әйе. Һәм менә шушы бумеранг ярдәмендә кешеләр алар үзләренә ризык тапканнар. Әйе. Менә агачлардан җиләк җимешләрен дә шушы бумеранг белән өзеп алганнар. Хайваннарны да шулай, хайваннарга да аулаганнар шулай. Бобби Бобби төсле елан кешеләргә ашарга булсын өчен оча торган төлкеләр җибәргән. Һәм менә шушы бумеранг белән кешеләр төлкеләрне тотып ашаганнар. Әйе, мин бу Түлкеләрне мин дә күрдем. Мин бик шок каттым, әйе. Чөнки без менә шулай җәяү йөргәндә, бер походта, бер агачка карадык. Ул коры кебек, һәм аның шундый кап-кара кибеп беткән яфраклары бар кебек инде. Күп. Һәм менә шушы яфраклар селкенә башлады. Җил дә юк, ләкин алар селкенә. Якыннанрак килеп карасак, алар менә шушы оча торган төлкеләр икән. Алар ярканатлар кебек, летучая мышь эләктереп аякларын менә шулай баштан аска иеп шулай торалар кыяфәтләре белән алар бик охшаган әйе алар төнге хайваннармы төнге әйе төнге җәнлекләр димәк көндез алар йоклаган булганнардыр инде без агач янынарак килдек һәм алардан шундый бик начар ис килә иде бәлки алар күп булгангадыр шулар шундый әйбер тәэсир истә калган инде Чынлап та, Австралия безнең өчен кызыклы, яңа, таныш булмаган җир. Һәм анда мөмкин булса барып күрергә кирәктер инде бу илне. Яки һич югы Австралия турында кызыклы китаплар укырга, сәяхәтчеләрнең китапларын укырга буладыр. Эльза, синең сәяхәтең турында тыңлагач, минем дә Австралиягә бик барасым килде.